Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ulah handak bakisah masalah tepung kanji semalam tu yang ulun bagikan ke masyarakat semalam yang ada duitnya bah maor wara kaya inilah kenapa ulun beri tepung kanji. Nah, apa alasan pian memberi masyarakat tepung kanji ni? Uh, aku handak beambal pang awan Tuhan. Hmm, kayak ini kisahnya nah. Niatku kan handak memberi yang kada mampu, tapi kan tahu aja lah tradisi orang di sini ini kan bila kita beri inang miskin, yang kaya gan umpat menjumput, wadah anunya apa pemberian kita nih. Heh, bujur-bujur kada tahu dibaca, beri supan. Nah, bujur pian nih, kan sebujurannya selain tepung kanji kan banyak yang lain yang bermanfaat selain tepung Oke kanji nih wal, itu apa kan lagi? sebujurannya kenapa tepung kanji yang ulun pilih, ya kan sebujurannya tepung kanji tu kalau orang miskin, miskin banar pasti inya memerlukan banar ya kalo, nah jadi yang meantri tu orang yang miskin aja kada tahu inya yang yang penting jar nya kawa dimakan ya kan istilahnya tu apa adanya lah kalo kita makan tu kan, nah jadi sebujurannya itu sudah tujuanku yang sebujurannya kan berarti orang yang keitu tu yang pantas mendapatkan duit tiga juta nih kan, itu sudah alasanku kenapa tepung kanji, kalo orang kaya pasti kada handak. Humm. Beuh mantap maimang pian ni, tapi kenapa banyak nyambari urang tu sampai tiga juta. Nah kalo menurutku kaya ini, duit tu kada dibawa mati iya kan. Nah bujur pian ni duit kada kawa dibawa mati, tapi manyasal lah pian ni. Takuni ha biniku, Mana manyasal aku iya kalo. Tapi kenapa pian kada mau betampai kaya artis lain? Kalo manurutku mah apa ai betampai ya kan, soalnya masalah ibadah nih kada kawa kita betampai-tampai, soalnya kan yang melihat Tuhan lain manusia kan, nah kalo baamal kaya ini kan untungnya aku jua kena dapat meskipun di dunia duitku bekurang tapi pahalaku kada bekurang ya kan, Tuhan melihat lain manusia, manusia melihat belum tentu kawa mengini aku. Nang kaya ini nah, padahal aku kadada niat handak betampai, tapi ngarannya masyarakat tahu kalau aku yang memberi, media menyorot, iya kan, ketahuan ai sudah, padahal aku kada handak pang betampai. Oh pian ni kan ketahuan gara-gara supir truknya pian tadi bepadah ini tapung pian. Nah itu sudah jadi ketahuan.
Aku ni kada manyangka jua kalo bakalan supir trakku ni ditakuni urang, padahal aku mangira kadada yang batakun awan inya, kan sebujurannya aku ni handak
Nah itu sudah aku kada ingat mangganti ngaran trakku tu kan ngalih ai pang lah ini ngarannya ujian jua kan ngarannya kita baibadah ni kan pasti ujiannya

duit ulun ni bekurang tapi nah, selama tabunganku lockdown pian ada begawi apa aja kan pemasukan kan berkurang ini nah itu sudah takut nih biniku aku semalam begawi apa aku menure on bejual tiwadak di pasar malam soalnya oh jadi pian ini bejual tiwadak kah di pasar malam soalnya lah kalau kita berdiam di rumah mati gara-gara kelaparan

Apa banyak yang menyasal semalam tu klo? Hiih bujur pian. Nah kaya itu sudah.
Jadi pian ni rancak lah disariki urang, cuman gara-gara menyasal aja urang kan kada meambil tapung kanji pian yang semalam tu. Bah banyak banar.
Tapi marah ha. Tapi kada papa lah pian ni disariki klo gara-gara kada bepadah ja handak membarii sebanyak tiga juta tu. Aku kada peduli. Bah kuakui memang pian ni he harat beamal rupanya. Pokoknya ngalih buang lihat pandangan manusia. Apa maksud pian tu. Kan kaya ini, sebaik-baiknya manusia tu pasti ada yang memandang kada baik tu. Sebaik-baiknya kita tu lah pasti kada baik dipandang urang. Ada ja urang nang sirik. Ada ja urang nang negatif bepikir lawan masalah kita ni. Biar baik kaya apa ikam. Dosa jauh aku membarii duit aja dikira aku sombong ka apa betampai kaytu nawan urang. Kan niatku padahal baik aja kan niatku. Sudah bapatak-patak pakai tapung kanji. Lain aku memberi di handil, kalau memberi tepung kanji jadi empe-empe pasti biar se plastik dan banyak yang berabut. Semuan. Kaya kah miskin, berabut semuan. Makanya pian kada memberi ka handil lah. Nah itu bujur pian. Kan kaya itu sudah biar di handil ni apa haja jadi. Se plastik dan tepung kanji, jadi empe-empe, jadi cenil, macam-macam ai sudah.